Roedd Merthyr ar frig y tabl yn gobeithio aros yno wrth deithio i Barc Caerfyrddin, ac mi gawson nhw y dechreuad gorau wrth i Terry G groesi yn y gornel. Ond fe brofodd y tîm cartref yn rhy gryf iddyn nhw yn yr ail hanner. Cic gan yr asgellwr Tom Williams, blerwch yn yr amddiffyn wrth geisio clirio'r bel, a Connor Lloyd y mewnwr yno i fanteisio. Yn hwyr yn y gêm, coroesodd Morgan Andrew Allen i greu dipyn o sioc, felly mi fyddai Aberafan yn dringo i'r brig os y byddan nhw'n curo Casnewydd a Rodney Parade.
Y bêl yn cael ei rhyddhau at Arwel Robson, y cic letraws yn dod o hyd i Elliot Frewen yn y gornel, mae'n gais i Gasnewydd. Ryan James. O, pasio taclus gan y tîm cartre, dyma Kyle Taylor, a mae o'n gryf, mymryn yn fyr, a Tom Riley yna'n gorffen y gwaith. A cas newydd ymhellach ar y blaen. James at Robson, mae yna ddynion allan ar y chwith, y bas allan at Ffruen, Ffruen yn casglu ail gais o'r gêm. Aberafan yn ildio'r meddiant, y bel at Robson, o ac mae'r bel yn rhydd a Will Price yn sirio i Aberafan. James at Tom Riley. Riley newid cyfeiriad y chwarae. Cas newydd yn pasio'n dwt. A cyfle mae Jonathan Morris. Mae gen i fo'r cymorth. Ydy o'm angen y cymorth. Wel, mae yna wagle allan ar y dde fan hyn. JB cyrsydd yno i'r gornel. Cais i Aberafan.
Bedwas oedd yn y trydydd safle ar ddechrau'r dydd ond doedd hi ddim yn ddiwrnod da iddyn nhw chwaith wrth i Cross Keys drechu ar Barc Pandy. Cais i Josh Prosser yn yr ail hanner a hwn i'r eilydd, Joe Goodchild yn mynd â hi. Felly, efo'r tri oedd ar y brig yn colli, cyfle i rygbi Gogledd Cymru ddringo yn ôl i fyny'r tabl. Will Bryan yn croesi fan hyn, ac roedd 'na gais ar ôl cais i'r tîm cartref ar Barc Eirias. Amddiffynnwyr Glyn Ebwyn methu â dail eu gafael ar yr asgellwr Aaron Evans. Ton ar ôl ton o ymosodiadau, a'r capten Maredudd Francis yn ymestyn y fantais cyn yr egwyl. Mwy o bwyso yn yr ail hanner a'r eilydd Rhys Williams yn cloi pnawn llwyddiannus iawn i RGC. Mae hyder Pontypridd wedi cynyddu ers y fuddugoliaeth yr wythnos diwetha', Joe Davies yr asgellwr yn rhedeg yn gryf a'n curo amddiffynwyr cyn tirio. Cais arall yn dod i'r tîm cartre, Chris Dicomidis y capten yn croesi y tro hwn. Ac er i'r ymwelwyr daro nôl wedi ennill y bêl yn y linell, a Lee Meads y capten yn croesi am ei ail gais yn y gêm, Ponty yn llwyr reoli ac amddiffyn Bargoed yn methu â rhwystro Dale Stuckey rhag sgorio yn y funud olaf. Castell-nedd oedd yr ymwelwyr i Lanymddyfri, ac mi roedden nhw eisioes wedi ildio dau gais yn chwarter cynta'r gêm cyn ildio unwaith eto i bwysau'r Porthmyn. Dwylo da gan Lanymddyfri, cyd-weithio, a chefnogaeth yn arwain at gais hawdd i'r mewnwr Rhodri Davies. A Davies oedd wrth wraidd y cais yma yn yr ail hanner wedi'r bylchiad. Ond y tro hyn angen cymorth Craig Woodall gyda'r canolwr wrth law i groesi. Llwyddodd Castell-nedd i daro yn ôl, yr olwyr yn lledu'r bêl hyd y cae, y tîm cartref yn araf wrth amddiffyn ac, yn y pen draw, Ar yn Grabham yn lledu ei gam a gadael yr amddiffyn yn ei gysgod. Ond y mewnwr bach gafodd y gair olaf, bylchiad wedi sylwi ar wagle rhwng yr amddiffynwyr, ac er iddo faglu, doedd 'na ddim am ei rwystro rhag hawlio'i hat-tric. Roedd Abertawe'n hyderus wedi dod mor agos at drechu Merthyr yr wythnos dwetha, Ac mi gawson nhw ddechrau da i'r gêm yn erbyn Pen-y-bont wrth i Phil Jones groesi yn y gornel. Ond Pen-y-bont yn benderfynol o daro'n ôl, cais gan Tom O'Flaherty a hwn i'r asgellwr Ryan Griffiths yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Cyfle am gais cyn i'r egwyl i gadw'r tîm cartref yn y gêm, Jay Williams yn croesi, a Mitchell Walsh yn llwyddo i sgorio unig gais yr ail hanner gan sicrhau buddugoliaeth i'w dîm. Y canlyniad? Dim ond ail fuddugoliaeth y tymor yn eu codi o'r gwaelod, gan gyfnewid safle a Bargoed, Glyn Ebwy yn disgyn i'r hanner isaf wedi'r grasfa ar Barc Eirias. Ac, er colli, Merthyr ac Aberafan yn parhau tua'r brig, efo Pontypridd ac AGC yn closio'n nes.